Menpre, sy'n beth mae nhw'n galw semi-permeable. So beth mae hwnna'n meddwl yw mae'n gadael rhai pethau chi'n mynd trwyddo ond dim pob peth. Mae hwnna ishte tu fewn i'r Bowman's capsule. Nawr e'n a'r glomerulus maen nhw'n galw beth sy'n digwydd mewn fan hyn. Nawr, mewn yno hwn, beth sy'n digwydd yw mae doi arteries, doi artery yn dod mewn, okay? neu doi artery mewn na dyna fi gweud. Mae un yn dod mewn o'r renal artery,

Os mae 'na pressure mewn fan hyn, fydd hwnna'n helpu pwsio be sy'n gorfod dod mas o'r gwlad mewn i'r rest o'r neffron, a bydd ni'n dangos a disgrifio hwnna mewn munud nawr. Okay. So, mae'r gwlad yn dod mewn. Nawr, yn y gwlad, ni'n gwybod mae yna gwyniau seis o molecules. Okay. Mae rhai mawr a mae rhai bach. Nawr, o rai mawr, dyn ni'r plasma protein, dyn ni'r blood cells a dyn ni'r white blood cells. Okay. Orau bach sy'n y gwlad, dyn ni dŵr, dyn ni sodiau, dyn ni sol, dyn ni urea, a dyn ni beth bynnag chi di cael fel paracetamols neu antibiotics a bethau fel ni, okay? So maen nhw gyd yn dod mewn trwy'r blood vessel hyn, mewn i'r Bowman's capsule, mewn i'r eriau hyn. Wedyn beth sy'n digwydd, achos y gwyniau seis yn y blood vessels, mae lot o pressure, a beth mae hwnna'n golygu wneud wedyn, mae rhai pethau yn symud allan o'r capsiwl hyn trwy'r membrin, achos mae rhai pethau gallu, mae rhai pethau ffili, mewn i'r proximal convoluted tube, beth yw'r dechrau mynd nawr o'r neffron. So mae da ni dŵr, Mae 'da ni salt, sodium, mae 'da ni urea, so mae 'da ni glwcos hefyd, a pethach bach wedi symud mas. Nawr, beth sy'n digwydd i'r hynna wedyn? So maen nhw'n dod mas o hwn, so ni'n bach seis nawr o glomerulus sy'n hyn hyn, okay. So ni'n bach o glomerulus, so mae hwnna gyd wedi, mae rhai nawr gyd wedi mynd trwy ddymunna a dod mas trwy ddo hwn. So maen nhw'n mewn i rhywbeth o enw proximal convoluted tubule, a mae'n edrych fel hyn. Ok, just start. Nawr, beth sy'n digwydd mewn mynd hyn? Mae blood vessels yr un bach sy'n dod o mynd hyn. Ok, nawr mae hwnna, mae gwad o hwnna, y vessel o hwnna yn mynd rownd hwn i gyd. Rownd a rownd a rownd. A beth mae'n neud yw mae'n tynnu a mas o'r proximal convoluted tubule popeth sy'n bod i dod mas. So beth sy'n dod mas o mynd hyn i dechrau da? Wel, i dechrau de, mae gyd o'r glwcos yn dod allan. So mae'r glwcos yn dod nôl mewn i'r gwlad. Okay. So nawr, pan mae'n dod i mynen, so diwedd y proximal convoluted tubule, dim glwcos yn y urin hyn sy'n cael ei wneud. Nawr, lle nesaf mae'r urin yn mynd yw lawr y loop of Henley. A dyn ni doi ochr y loop of Henley, beth maen nhw'n galw descending a ascending limb o'r loop of Henley. Naren, Pan mae urine yn mynd lawr a lan fan hyn, mae'r urine yna nawr yn y medulla, so yn yr, yn yr ail section o'r aren ei hunan, oce. Okay. Naren, y dŵr, y urine sy'n mynd lawr fan hyn, beth sy'n digwydd i hwnna? Ato, mae'r blood vessels hyn yn mynd lawr a lan gyda gyda'r proximal com, uh, gyda'r loop of Henley yn mynd lawr a lan a beth maen nhw'n wneud yw maen nhw'n mynd i tynnu

Sdim lot o dŵr, ma llai o dŵr dyn ni, llai o sodium a salt dyn ni, ond ma sdim pethach eraill sy isie dod mas hefyd. So yn yr ochr hyn, yn y distal convoluted tuber, be sy'n digwydd nawr yw'r ma gyd o'r amino acids o'r gwlad yn dod allan. So ma'r un o, sori, ma gyd o'r amino acids o'r urine yn dod allan miwn i'r gwlad. So ma'r amino acids yn dod allan o'r urine, mewn i'r gwlad a wedyn pan mae'n dod i'r collecting duct hyn, so hwn sy'n mynd nawr, ochr yr, yr neffron sy'n mynd mewn i'r um, ureter yn y diwedd o'r uh, cydni aren ei hunan, so urin sy'n mynd fan hyn, dim ond urin sy'n cael gwared o'r corff sy'n mynd fan hyn. So urin sy'n mynd i fod yn y bladder, exactly the same sy'n mynd fan hyn mwy na, mwy na lai. Nawr, gweud bod a buwch wedi yfed gormod o dŵr heddi, pe bynnag, so be sy'n gallu gwenith, sy'n gallu digwydd hefyd yn y, yn y collecting tube hyn yw mae peth o'r dŵr yna gallu dod nôl mewn i'r gwad. Ond gweud bod y buwch ddim wedi yfed mor gymaint heddi, bod hi ddim wedi cael um, want o yfed neu fili yfed, pe bynnag, ddim wella beth sy'n digwydd wedyn, yw bydd mwy o'r urine, mwy o'r dŵr yn dod mas o'r collecting duct a sefyll yn y gwad, so wedyn bydd llai o urine yn cael ei prodiwso, llai o urine yn y bladder, llai yn cael eu gwared yn y, o'r corff, yn yr collecting duct.